Merhum Galkan şahyr örän süýji sözli, lal dili bir adamdy. Hem öz gylyk-häsiýeti bir ýumşakdy, hem-de sesi owadan, özüne çekijidi, hem-de gaty owadan gepleýärdi. Şoň üçin o wagt bilýäň-dä, ir wagtlar telewizion ýok, radioda hemme kişide ýok, zat ýok. Ýöne şuny ýaly bir ajaýyp gowy adamlar gelende hemme kişi gije şulap üýşerdiler. Biziň mähellämize Galkan geljek diýseler, ol Jergelanda ýaşaýardy. Jergelanda Galkan geljek diýenlerinde hemme kişi biziň mähellämizde şony gelmegine özüni taýynlardylar. Bir ulurak jaýy göz öňünde tutardylar. Şo gelende şoň gürrüňini diňlemek, oturmak ýanynda hem öz goşgularyny, hem berýän gowy gürrüňlerini, başdan geçireniň gürrüňi diňlemek üçin halk garaşýardy şoňa sabyrsyzlyk bilen. Ondan şol köplenç-de Baýramguly tekäň öýüne gelerdi, şol Gylyç tekäň-de agalary. Sebäbi o-da gaty şuny ýaly kylady, höwätjeň, demde mümkinçiligi bardy. Urrak jaýyny şoňa nem ederdi, ondan hemme kişi üýşerdi şo tal. Şonuň talkan şo gije üýşenlerinde hem öz goşgusyny okardy. Hem başdan geçenlerini gürrüň bererdi. Gaty owadan eken. Hem-de gowy-gowy zatlar okardy. Ylaýta-da, Berdi Kerbaýewiň Aýgyt lädibini ýüzünden okanda şeýle bir owadan okardy. Şoňa tä gijäň bir wagtyna çenli, daňa çenli diýen ýaly halk gymyldaman şoňa gulak asardy. Galkan geljek diýseler şeýle bir şadyş boldy. Şeýle gynansakda şo ýaňky aýtmyat ýaş aradan çykdy. Galkan şaýyrdan indi meniň elime gowşan takmynan bir otuz alty goşgusy bar. Müň setirde takmynan. Bu goşgulary-da bir üç sany ýaş oglumyz ýazyp, bir müň üç ýüz altmyş sekizinji ýyllarda maňa iberdiler. Muny Aman ogly Atda Rejaýy. Men Galkanyň doganyňam. Ynha, meň aglam, agamyň ogly merhum Şamyrat Geli şol küme bile ýygnap, ondan Gojateke ogly Baýramgeldiniň haty bilen ýazyp, şony iberdiler. Men şuda-da bir şoň bir nusgasyny-da görkezeýin. Ynha, şuny ýaly bir depdere düzüberdiler. Şu depderimde, kitabynda-da şol men üçin ýazandygy şu taýda aýtýar, Begmyrat agamy da jeý aldyk diýýär. Ony ýaňky Akdere jaýy Şamyrat Gereý hem-de Baýramgeldi üçimiz diýýär, hödürleýäs diýip, maňa sowgat edip şony iberdiler şu wagt. Ýöne gynansakda men ýekelli bolýan hemişe. Özüm-de ýazýan, pozýan, onsoň ýekelli bolamsoň Şu Galkanyň eserlerini bir kitap edip çykaryp bilmedim. Elbetde indi kitap edip çykararys inşalla. Indi döwür başga, muny gowy edip täni internet saýtlarynda goýarys, saýtlarymyzda goýarys, feýsbukda goýarys, muny halka ýetireris. Ynha, şu günde biziň alyp barýan zadymyz, işimiz, gürrüňimiz şony halka ýetirmek. Ony hökman ýatlar, getirer. Bu goşgularda köpüsinde diýen ýaly adamkärçilik, ynsan söýgüsi, Watana bolan söýgüsi, şuny gözel geljege bolan umytlenmesi örän çeperçilik bilen gysgada, gysgadan, azdan uz diýýär türkmenler, şony suratlandyrypdyr. Indi şonuň goşgularyndan käbir bölekleri bärde men okaýyn. Mysal üçin, biriger ýaly. Göwnüm gitdi her tarapa, her ýana, Müň dürli pikirler geldi hyýala. Gygyrdym halklara günde ýüz ýola, Hakyky ýollar öwrüler ýaly. Gygyrdym Medina, Kahyra diýdim, Binaýy gurulmyş ahyra diýdim, Egnime garalar lybasyn geýdim, Aklar bize garşy öwrüler ýaly. Özüň bergin her bendäniň dilegin, Ýagşy ýolda gezenleriň ýaragyn. Men isledim hakykatyň diregin, Ýer ýüzüniň halky biriger ýaly. Adam diýen goşgusynda şeýle setirler bar. Her işlere, her ýollara baş goşup, dar ýerler içinde galýan-da adam, ters pikire, tersçilere duş bolup, öz-özün horluga salýan-da adam. Ýer üstünde önüp-ösüp dynç alyp, okaýyp-öwrenip, günden güýç alyp, bir-birinden kine alyp, öç alyp, Adamzat soňuna çykýanda adam. Adam bar paýlaşar bir lukma nanyn. Dar ýerde gaýgyrmaz ol şirin janyn. Duşmanyň darbyndan gyrmyzy ganyn ýoldaşyň üstünde dökýände adam. Şeýle adamkärçilikli nemeler. Ýetdi diýen goşgusy şeýleräk setirler bar. Adam bolmaz, güýçlüler zorlugyny görmese, garaňky dar ýerleriň horlugyny görmese, gadryn bilmez her zadyň zarlygyny görmese, görgini köp görenleň akly uzaga ýetdi. Geçer dünýä aýşyndan hakykaty görenler, noumyt bolmaz işinden dogry ýolda ýörenler, Maksadyna ýetmezmi golun tutdy erenler, Ýagşylara gol beren hakyky ýoly ýetdi. Ýöne islemenem diýen goşgusynda şeýle owadan setirler bar. Ak gara bolmasa sary gerekmez maňa, Täsir ýok illeriň ary gerekmez maňa, Yzsyz günüň dikeni hary gerekmez maňa, Gül bolmasa bilbiliň zary gerekmez maňa, Wepasy ýok, ähti ýok, ýary islemenem men. Içinde aş bolmasa gazany neýlärin men, Sözleri hak bolmasa ýazany neýlärin men, Kady-kanunsyz ýerde kazyny neýlärin men, Musybet ýashanada sazyny neýlärin men, Gury gurak bahary, ýazy islemenem men. Garyp gamgyn hallarda özümi beslemenem. Sesime ses bermese, men ony seslemenem. Soň gaýdyp Menden aýry keýp edip gezdi diýip peslemenem. Soň gaýdyp gül-de bolsa, men ony ysgamanam, Wepasy ýok, ähti ýok ýary islemenem men. Zulum bilen hoş bolup din-diýanatyň näme? Metjitleriň boş bolup azan-kamatyň näme? Görüm-göreldesizden syn-deramatyň näme? Hu kimin guş bolup çeken tagatyň näme? Ýalan ýaşlyk sözleýän piri isleme näme? Howar siz pisler diýen goşgusynda şeýle setirleri gabat gelýär. Öz ilimde soltan menem, beg menem. Azgyn bolup, hiç bir kese degmenem. Duşman azyp, sürüp gelse üstüme, men olara hergiz boýun egmenem. Türkane men, sydagat men, sada men. Nöker bolup, gulluk etmen ýada men. Pulparazlar dolar dökse üstüme, Watanymy sata bilmen zada men. Zähmet çekýäris biz çagalar üçin, Ata-ene garry babalar üçin, Olar gelip keýplerin çekmäge, Düzgünler gurmadyk agalar üçin. Gözlerim meniň diýen goşgynda-da şeýle setirler agyryp gelýär.